Heu, neuze, heu, demat da Noël. Salut de Noël. Hem, bon, aveidere n'an avançot, heu, peore, heu, ne an avançot ac'hano kentoc'h. Me zo me Glenn neuze, heu, Glenn Good, kelennour brehoneg er skolaj, skolaj Santez Anna Duined, hag, heu, intron war ya Manet-Meur. Edunet hag ivez e-tal me zo i i labourat diàr-benn l'angleiz. Me 'meus labouret e-pad Piomblé. Me zo enskrivet en doktorelezh brezhoneg e Royaume-Daou, renet gant Hervé Bihan. Hag me zo enskribet abaoe Piarblé, ha kroget 'm eus m'enklask hiraok. Ha neuze, euh, e penn ce temps, juste avec la retort penaos on date de, de labourat à l'anglaise, Dierben l'anglaise, euh, tremenet-me sur master que Daniel Douget euh, labouret-me ar euh, Augustin Gilvik. Oui, Vik el braz, e duinet, marwe e 1900 zer a tregont, a mem bri labouret ar ur per en doe greit a veit ur brehonek. ha neuze ur paer a oe dedennus da welet, meus a oe da glac'h bar dielloù klouerdi penaos bet dielloù kentoc'h lec'h ma vi un eskop, un eskopti, dielloù Gilvig, ha memes kavet ur bern lieraoù, traoù notennet gantoñ, ha memes julout en doe beuilhoñ ur roll. ur roll a bar bed ar brezhoneg, a bar brezhoneg bro Gwened. ha neuze ivez ur roll en deus bet bar peurunvaniñ DJ ur yer skrivet, da lâret eo p'en dez bet savet ur peurunvan. Rak ur peurunvan en deus un istouer hir, n'eo ket un istouer Meur a verr a vez lâret, setu ar peurunvan a zo bet sinet e mil nav c'hant unan ha daou-ugent ha setu tout, get un nebeud tud. Mes n'it ket d'un ishtouer aber. Ha deuet e vo e eus bet un ishtouer euh, hir pa sap a-raok. Neuze em eus zo me neuze e labourat àr un dezenn, Xavier Langleiz hag ar brezhoneg. Un dezenn zo tost echuet bremañ, gortoz ur rañ euh, un dezenn zo e devout adlennet gant, euh, gant ma rener, gant Hervé. Ha ha neuze labouret em eus benn ar fin diàr-benn l'anglaise rak euh, Daniel Doujet en doe lâret-eñ bah, marv faot ador labourat àr un dra bennak, euh, gouiet e ouiañ he eus euh, penaos bugale l'anglaise, ha dreist-holl Gaëtan, un eil-mab, euh, glas tud aveit labourat àr un dieleu, rak ur bern dieleu oe gete. Neuze em zo bet euh, get Daniel. Euh, Daniel en deus lakaet ac'hanon da vout e darempred gant Gaetan. Ha neuze, me meus bet euh, tout un oriazo bet digorotagne, me meus bet chans de, de furchal abar un holl lieraeu e be gouarnet gant l'angleiz, un holl euh, dielaeu e be gouarnet goutan. Bern, bern, bern, bern treu e. A bremañ un holl dielaeu se a zo posubl, alors, a vo posubl a-benn nebeut Goueled e Roeon, rak klaset e vez an traoù gant gant levraoueg Roeon, ur mezium frank, les Champs Libres. Tout an traoù a zo bet kaset du-se bremañ, neuze gwarant int, ha posubl vo da dud arall labourat ar traoù arall diàr-benn l'angleiz, rak ur bern traoù a zo da lâret. Neuze l'anglaise hag ar brezhoneg, krouagn, gwarantegn, treuzkas. neuze ar breudegenn a zo savet get he doar all re, trugarekaat a rant he doar all re, Olier Berson, Daniel Carré hag un holl re all, hag eus ober penaos gorteit, eh an just, hop. Hag o deus lakaet ac'hanon da aozañ ur bredegenn-se enlinenn. E penn-chotañ, aozet eo bet bet ur bredegenn en Intel gant ur vammenn ha Simon Kerzhero. Mes a-benn ar fin e teu bet posubl gober a-gozh d'ar pereouiomp-ni. Mes ur bredegenn arall e vo savet sur a-walc'h en un doare disheñvel en iliz en Intel. Un diloch tomm a za sur a-walc'h, setu.

Piv eo Langleiz mes dre selaou ur bre- dre a-benn ar fin tem ur brezhoneg. Langleiz a zo anavet èl ul livour, un arzour mes dianavetoc'h èl un den en deus labouret kalz aveit ar brezhoneg. Neuze deuet e vo piv eo. Goude-se petra en deus dastumet? Stumm dra bennak am eus kavet war an dielaou. Dastumet en deus ur bern traoù ha deuet e vo petra he men. Ha pegoulz? tri peotrenn deus skrivet. Graet vo ur seurt ur seurt panorama, ur seurt dremmel, ha tout ar per en deus ioñ skrivet. E brezhoneg, eljust chomeran get ar per en deus skrivet e brezhoneg. Ha piar petra zo bet diroll aveit peurunvaniñ didjer ur yer skrivet, ha perak?

Emaint ema ganet Langleiz e mil nav c'hant c'hwec'h. taolenn Lang- taolenn Xavier As a zo e ti Rozenn, merc'h Langleiz. an daolenn-se a zo mat aveit diskouezin ba a-benn ar fin piv eo Langleiz en ur mod. tres- ne vihan ket ma ur welenn mat, mes ur banniel get Hermini Judd, Brec'h. Setu hein, heu, brer eljust. Ur fee get ur c'hichter foñs, ur skiant ivez rak on deus labouret kalz diàr-benn ur c'horf aveit tout ar perzh zo liammet get ul livadur, penaos emañ savet ur c'horf hein, anavet eo livadurioù moizhet da skouer. Hem, ul livadur eljust, heu, un engravadenn hein, bout zo ur mekanik avek engravagn hag ul lannetger amañ memes un tamm. zo bet un tamm pelloc'h rak du-re ur perch skrivañ langleiz a zo lier divignon ha skrivet eo Xavier As euh, mar welet mat euh, ma rewelet ma logodenn mais euh, Xavier As neuze euh, me meus lakaet tre vras ul lannegger un den eus skrivet ivez kalz setu neuze langleiz un den bah, get un daolenn-se ma dija posubl duellet mat petra oe tro-dro langleiz en un doare tosht kwa. Deut an tout neuze krogamm get ur poent unan piv eo euh, un nevez euh, brezhonegour, un nevez brezhonegour. Alors, pe'u neo-bretonant vehe lâret petramant eh ben ya, desket en deus ur brezhoneg, n'en deus n'en deus komzet brezhoneg peogwir bihan tout, met desket en deus brezhoneg euh, adalek ugent peogwir ugent vlez. Ha gwellet e vo ba petra perak ema ema deit da zeskagn er brezhoneg, perak en deus hon chouezhet da zeskagn, rak he dud ne gomzent ket brezhoneg. Neuze perak en deus-hon kroget da zeskagn brezhoneg? Un orin nevez, alors ur paer zo splann eo un erer-familh. P'en deus yon dizoloet e oe yon e tont hag ur familh a oe abaoe pell, pell, pell-tre ar Gourenez-Ruis er Mor-Bihan. kroget en deus neuze de, zant tout ur seurt un, idanteller a-benn ar fin en deus kroget de, ziwanain eno. Ha, neuze une rer-familh ha dreist-holl get un den e oe anvet Amédée de Francheville. Amédée de Francheville e oe tad-keñv Xavier Langleiz. Un den dianaveut mes pouezus rak Amédée de Francheville en deus oui un den pouezus e naontekvet kantved ar Gourenez Ruiz. labouret en deus aveit alors yon oe kannad Eon zo bet aotrou maer Sarah ivez, un den politikel, mes ivez un den oe dedennet-tre gant tout ur pec'h oe liammet gant sevenadur ha gant ur brezhoneg, brezhoneg Bro-Duined. Savet en deus ur c'heriaoueg, ur c'heriaoueg Gwendal Denez en deus komzet diarbenn en dra-se war al leur plume de ruis. Ur en deus savet. Ur reyaoueg-se zo bremañ mar ne fariañchet e dielaou un departamant, euh, departamant ur Mor-Bihan. Euh, neuze, un den a oe dedennet-tre gant ur brezhoneg hag oc'hpenn-se, euh, Amédée de Francheville, neuze e oe yoñ penaos ur un den alors dimeet eo bet get ur plac'h hag ur vro ne'z eo bet dimeet get un deux un dra bennak èl ma veze graet meur a verr du-houarn all get ur familhoù familhoù hag un noblañs a-benn ar fin neuze eñ zo bet dimeet get ur plac'h hag ur vro hag a gomze hi brezhoneg neuze Amédée de Francheville a zo bet unan toch d'ur brezhoneg ha l'angleiz a zo bet merket get un erer familh-se. Ur familh de Francheville a zo ar Gourenez Ruiz abaoe pemp kant vloaz muioc'h, deit sur a-walc'h get Isabeau Stuart a Vro-Skos, un deit e Brer. Un dra bennak arall a zo ur gejadenn bouezus zo bet gant loezerien. Euh, L'Anglaise en deus euh, graet anaout e gêr gant loezerien a-drugarez da Eli de Langlais. Eli de Langlais a oe aotrou maer ivez euh, Sarao ha yontr Langleiz. Hag Eli de Langlais en doe kaset he, euh, neuze he niz de, d'ur breudegenn savet gant loezerien e Sant-Armel neuze ar Gourenez Ruiz ivez, e ti un dimezelled bobinek. Oe lec'h ma veze desket brezhoneg gant Elie de Langlais. Elie de Langlais eus Zesqué brezhoneg, get an dimezelled-se. Hag ur paer a zo sur, ur paer vez kavet bar bar Le Heureux da skouer Yann Bouessel-Dubourg pe re 'rall o deus skrivet diàr-benn Langleiz L'angleiz a zo bet bamet get un den-se. Loeiz Herriev en deus merket l'angleiz, ha l'angleiz en doe vervle en amzer-se, e mil nav c'hant daouzek e oe. Neuze, setu nebeut traoù dija merkañ ur bugel Xavier l'angleiz, mes gant ur brezel bet cheutañ emañ ret dezhoñ mont kuit. mont kuit betek penaos Perouz, Ital Lourdes. Neuze su Bro-Frañs e-tal Bro-Bearn neuze hag yym Lyon zo bet krennard du-se, graet en deus he ya tout ur yaouankiz hag un dra bennak zo da lâret e-keñver un dra-se rak merket eo bet get un abad, Karazé. En abad-se, oui, e Perouz neuze, en deus desket un tamm, en deus roet kenteliañ de de l'angleiz ha ha eon deus ur paer lakaat l'angleiz bar e journal, bar e seuleuer. Eon en deus desket deomp penaos penaos lârin-me brav ite, brav ite an traoù, an traoù a zo brav. sellet pegen brav ur gened vez implijet kalz er gêr-se kened get l'angleiz mes ivez ul labour kwa labourat labourat kalz aveit gellet sevel un dra bennak a-feson setu goude bout oeit pell ba deit en-dro e surur neuze on zo bet un tamm dirouiziennet ha lag ha neuze p'en deus deit en-dro e brer euh kontant e oe eljust ha kroget en deus goude-se studiañ ar un arsav e Naoned a-wezh dezhe goude e Pariz. Hag amañ e arriomp d'ur mare m'en deus desket m'en deus desket brezhoneg de Ugent Vlez. Kroget en deus da zeskagn e mil nav c'hant ver àrn-ugent, gant tri feson. De jeu-tañ komzet eo bet diàr-benn an dra-se euh, vez kavet ivez, kenteliañ ur Sorbonne. Mes kenteliañ ur Sorbonne ne ouie ket kenteliañ euh, penaos euh, frammet mat ha tout, mes kentoc'h kenteliañ noz, euh, i, i gelenner e oe euh, Yves Tilnon hag ur gevredidjer Kervreizh, oe en amzer-se, e, euh, e Paris. Ha Kervreizh zo bet ur gevredigezh a zo bet savet gant penaos gant Yves Tilnon hag ivez Yann Fouéré. Ze kenteliañ ur sorban en deus heuliet adkavet e vez bar he zielev un nebeud poelladennoù hag a ra seblant e oe dija eo penaos ur studier ur studier mat a ra seblant rak relenner e oe tsentor penaos koutant hag he labour. D'ar per e vegelet. Un dra bennak arall ivez, euh, kavet e vez euh, bar he zielaou, poelladennoù, poe- poelladennoù tennet ha leur Frañsez Vallée, euh, la langue bretonne en 40 leçons. Euh, labouret en deus get ul leur-se ivez. ha labourat en deus, mes e penn tan neuze desket en deus ur ALT. Ur ALT peut lârañ KLT, lâret a en skritur hein, durée en amzer-se, e Paris, peut, peut gemeret kentelieu, gentor desket vez get leverieu, ha desket vez dre ur skritur ivez. Dre gomz, mes dre ur skritur ivez. Ha neuze, implijet en deus ivez kavet e vez poelladennaod hag euh, leur, ur go hag ilvik, neuze la grammaire bretonne du dialecte de Vannes. Neuze, implijet en deus un daol ur CIE avec studiagn ur brehoneg. Euh, un dra bennak euh, o écoutant lâret ivez euh, meur a ver hag e vat kavet euh, bar, euh, bar testenioù zo. Yon lare, desket em eus ur brezhoneg, desket em eus brezhoneg bar metro. Hag a-benn ar fin oe un tamm an dra-se, yon oe studien en arzev e Pariz, mes e-tal ba deskagn a rae ar brezhoneg, deskagn a rae brezhoneg heni unan un tamm, perak e-korf daou vlez, yon zo deuet a-benn da zeskagn gant ul live dereat. Brezhoneg e korf Devler Pêr Detchefal, peus eskadui o-unan gant kenteliañ noz ar penn-se. Hini Robert Travar all, hini vent dezhañ eus Stumdi Vermiz, met Vermiz, hini Robert, an dra-se hepken. E Pariz ne voe ket ar memes tra evit-hoñ dre ma voe Yon Robert Travar all ivez. Ha kavet e vez ivez skol-ober. Skol-ober eo bet renet gant Marc'harid Gourlaouen. Ha n'ouian ket un den bennak en deus sur mikro direnkus eo un tamm. Mar d'eo posubl, lârañ ur mikro.

Lakaat a ra en-dro un treug mat. Jeudi. Neuze, skol ober, me lâre skol ober, mais ur paer a zo dedennus a-walc'h. Euh, labouret en deus gant skol ober pas e min a oan war an ugent. Neuze pas e penn-chetan tout. Euh, labouret en deus gant skol ober a dav min a oant nav ha tregont. Hag e mil nav c'hant nav ha tregont, Langleiz en doe dija skrivet kanañ en noz hag un nebeud traoù all. Ha Langleiz e voe dija un den duellet evel ur brezhonegour mat. Mes adkavet eo bet ba e zielaou just just e-raok ar brezel e voe. gant un abad Bourdelez. Yon deus goulennet getoñ kaout kentelier brezhoneg aveit duellañ dilive atav. Ur perzh zo fentus a-walc'h. Nabat Bourdelez en doe respontet deomp eo me roain kentelier brezhoneg da skrivagner kannañ noz suroc'h. ha Langleiz a lâre ya, c'hoant 'meus deskagn muioc'h war mestroniañ duelloc'h war ur yer kwa. Neuze, kemeret en deus ivez kentelier dre skol ober. Hop, digarek. Goude bout julet un tamm dre vras penaos en deus desket, juel omp bremañ penaos en deus implijet ar brezhoneg bar vuhez pamdez. De la redé, euh, aveit euh, neuze euh, une occupation, ar per re euh, bemdez, euh, euh, geudi familh, une doare prevez. Alors, euh, euh, ba, bari familh en deus sion anciet treuskas. Nech deit de ben de treuskas ur yer penn-eur-benn, out zo Gaetan, un eil mab, euh, Anna un tamm, vel lenn, mes ne gonzachet. Hag euh, ur re all o deus implijet aveit tud zo, Mikael, euh, ar mab henañ, en deus euh, implijet ur brezhoneg pe ouezion e Douarnenez, pe e Douarnenez hag e Kemper, pe labourer, euh, euh, pe labourer get, get tud arall. Hag euh, neuze treuzka- añsiet en deus treuzkas ba ar familh met ne oe n'eo ket bet un dreuzkas un treuzkas penaos euh, efedus-tre. Ur pezh en deus treuzkaset ne oar zo euh, karante ur sevenadur, karante brec'h a-benn ar fin, ha karante ivez ur brezhoneg. hein. Euh, ur piar zo a-du aveit difenn ar brezhoneg. pa meus aterseut ar piar. Mes labourat ivez, labourat en deus ivez dreist-holl aveit kelaouenn nav. Neuze eo skrivagner lodek er c'helaouenn nav. Me meus lakaet amañ euh, ar un diaposé, un tamm, ba, imen en deus yon ken labouret bar Bro-Duennet, euh, bar Arvor, euh, ul liamm, euh, Gwalarn, Kened. Kened a zo, ne ouien ma ra navet. Kened, Kened a zo euh, euh, ur gelaouenn a zo deit er-maez just goude ar brezel, bout zo bet diuniveren. Hag euh, Kened a zo bet goude-se liammet get Tirnanok hag liamm euh, neuze euh, euh, Kened oe renet get Per Denez hag Arzel Even oe ivez a bar jeu. hag ur resin goude-se. C'est un tamm un debeut adsavet un traoù goude ar Brazil, euh, ancieux debeut euh, lansal une nebeut kelaouennev hag a fin euh, tirnanok hag ul liam goude-se a zo bet ur re a zo bet gwarnet. Gwalarn, yon deus ivez labourat get Gwalarn, Bleunbruck, Feiz a Breizh hag Diunam, el just, zo une nebeut, une nebeut kelaouennev, mais neuze kenlabourat en deus un tamm get un holl quoi, ben ar fin. Euh, ur per en deus skrivet abar ur helaouenn eus-se, un tem a vevet kavet eus zo sevenadur, arz, lanneger, ze bar sevenadur konzera a diarbenn da skouer son eurer, un tam, pas kalz, me diarbenn txentor uh, mission uh, min naw a tregont, tu le kavet de v, bar euh, penaos euh, ur gelaouenn euh, Breizh. arz, diarbenn arz ivez. Displeg gagnera un tamm bah, un arz, petra vez kavet, seurt, seurt teknik kavet hag all. Euh, Lanneger, euh, konzera diarbenn skrivagnurion, euh, konzoden deus da, da skoer diarbenn da bad Marion, Jean Marion, euh, nou e skrivet magazine spirituel a tout, konzera diarbenn un trepse. ivez kavet vez traoù, ha diarbenn ur yer, diarbenn ur brezhoneg, neuze nebeut neuze get meur a dem disheñvel, sell bout diarbenn penaos ur skritur, diarbenn ur yer dre vras, penaos e vez implijet ivez e surur hag all, enfin, deuet 'vo se goude. Setu ur piar-tem e vez adkavet getoñ. N'en deus ket skrivet get diarbenn tema war all. Bout zo un nebeud fent ivez e vez kavet. Me atav liammet pe get ur sevenadur, pe get un arz, pe get ul lannegger, pe get ur brezhoneg. E kaver un implij ivez, un implij personel. a zo un deiz-leuber. Un deiz-leuber personel divyezhek. An deiz-leuber-se n'eo ket bet embannet. An deiz-leuber-se eus war gouarnet get ar familh. N'eo ket bet roet euh, d'ur mezier frank. Euh, rak an DLC, penaos deiz-leuber euh, l'anglais a zo tiu-tre, ur bern pajenn a vez zo, bep ple, kroget en deus da skriv tro-dro ur bleadeù mil nav c'hant tregont, hag achivet en deus e mil nav c'hant unnek ha tri-ugent. Ha skrivet en deus, alors bout zo prantad daou, e-men en deus sioñ skrivet kalz, prantad daou arall, da skouer, e-pad ur brezel, bout zo bet ur bern chachamantoù aveiton e-pad ur brezel, n'en deus skrivet kalz, un dilojadeg e zo bet, yon zo bet de vivain e roeon hag all. Mes ur paer a zo dedennus a-bar he zeleuer zo lakaet eo bet e galleg hag e brezhoneg. El-sen ivez ma vo posubl din deuet ba pegoulz e oe e veze skrivet gantañ e brezhoneg, e brezhoneg KLT, e brezhoneg e duenedeg, gant ur skritur duenedeg. pegours en deus kroget Lyon de skriv e peurunvan. Euh, deleuer zo mat aveit jeulet un tam. A Lyon skrive a bep sort. A penchetan deleuer oe aveit tout ar per zo liammet get teknikav arz, euh, livadur. Hag a-benn ur fin, kroget en deus de gomz diarbenn a bep sort traoù, uh, ha diarbenn ur brezhoneg, ur per en deus bivet e-keñver ur brezhoneg. Un deleuer-se vo marse un debennak embannet rak penaos Langleiz en deus souetet e he embannet en delever. mes un dra-se zo ul labour hir d'ober hag ur pêr en deus skrivet splann bar, bar un testeni. skrivet en deus ma vez embannet ur pêr am eus skrivet, faot a dagn e vez embannet El m'am eus skrivet. Da lâret eo ar père a zo skrivet e galleg a chom e galleg. Ar père am eus skrivet e branneg a vo embannet hep kemañ gêr ebet. Neuze lakaat an traoù el-se. Zen, ul labour-se a vo graet sur a-walc'h er bleadaoù iton. Hag Aveit klozain get un nevez bronnegor un treuzkas. Un treuzkas, un dra-se a oe pouezus aveiton, hag un dra bennak pouezus-tre a oe kamp etrekeltiek ar vrehonegerion euh, savet e penn-cheutañ e mil nav c'hant er ha daou-ugent. Ur pal, pal ar c'hamp-se a oe lakaat ur vreunegourion da vivañ e brezhoneg hepken e-pad ursuhun aber en ur gleubet brezhoneg en ur farsal e brezhoneg enfin hag ur paer a vez graet war hini Vende rak KAV a zo staj brasañ brezhoneg un hañv staj brasañ un hañv ha neuze penaos diskoaign a ra mat oe ur soñj vat a-benn ar fin. ha skrivet oe mat e penchetañ ivez, rak ni oe just goude ar brezel, bout oe tud o doe soñjañ ha bout oe soñjañ a bep seurt, hein, an Aveyron, pe re oe kentoc'h d'ur tu ar vroadelourion, hag ur re oe kentoc'h rannvroelourion, pe pe n'o douche oant komz hag ur politikerer. Hor per oe splann ba kae ave ur bolitik a chom er gêr. e penchetan tout oe a skrivet oe splann get ve fad belingue ivez. Uh, oe ivez uh, krouer, krouerez get Langleiz ha Ronan Huon, an tri. Uh, splann oe amañ omp-ni aveit bihuagn aveit ur brezhoneg. Un dra bennak za meur a ver bar penaos konzeu Langleiz, pe bar ul lierev, pe bar ur paer en deus skrivet enni zeleuer, pe get ur paer a zo bet skrivet get tud arall, get Younolier, bar deleuer Younolier, bar journal Younolier. Younolier ul lar meur a verr. kudenn brasañ a-benn ar fin Langleiz e oe non pas bout kemeret paer, er politikerer. Me l'angleiz ne ret foutre ker, ar ger a zo an dra-se, ne ret foutre ker hag ar politikerer. Ar pern doe yon be oant de lakaat arvel zo un ars, ur bravité, ur genet hag ur breonec. Setu ar per e oe a-benn ar fin. Ha Yann 'deus skrivet un den bennak de Younolier, kavet 'veze bar journal Younolier. Heu, du-re n'em eus kemeret per bar bolitiker rak heu, bah n'em eus ket amzer kwa. Ret eo chwech, ret eo ober ch ret eo chwech a-benn ar fin. Heu, mar groget d'ober politiker, n'haller ket mui ober traoù arall. Ha Yoñ, aveithoñ, petra a oe ar pouezusañ? Ne oe ket ur bolitiker. Per a oe ar pouezusañ e oe an arz hag ar brezhoneg. 'Barzh skeudennoù-se am eus bet get Anna ar Beg a zo bremañ e penn e penn KEAV hein Gwenhuon oe ivez mes an èl just gouiet eured eo ma oeit da Naon. Anna ar Beg neuze en deus kaset din un nebeud liereu labouret he deus diàr-benn istoer KEAV. Ha deuet ivez ar skeudenn a gleiz loezerieu neuze m'am eus kemeret espres-kaer KEAV Pleneg neuze an hini zo bet e Broduined. Just, euh, l'angleiz a ve fat belang, hag deulet ve ivez ur skeudenn arall ar un dreen, ar pal oe kaout plijadur ivez, bout oe prant a dav labour, mais ivez prant a dav plijadur, deuet ve loeiz erieu, euh, get i varv aze, l'angleiz a ve fat de belang, ha tud arall goude. Unan gwech kriv en deus bet ivez àr-lerc'h Brezel. Eñ zo bet prezidant Bleuñv-Brug Brodunet, prezidant Kerlkeltiek Roeon, prezidant KEAV ha krouer memes ur balb Breuriezh al Levrieu brezhonek. Setu un nebeud memes lakaet un nebeud engouestlev en deus kemeret. Ne oe ket atav engouestlev en doe c'hoant kemer. a-benn ar fin, un gwech-le-se, da skouer, aveit Bleunbrug Bro-Junet, Yon oe ar Bleunbrug abaoe penchetan, pa oe Yann-Vari Perod e penn an traoù. Uh, me uh, goude ar brezel, ba, Yann-Vari Perod oe bet lac'het, ha neuze, uh, pi a ya da gemer plas uh, penaos uh, Pivet gemer plas Yann-Vari Perrot, bah, un anni unan hag rev eo tro-dro ur bleun-brug, la re de l'anglaise, bah, eh, dit de gemer eil prezidant, ret eo dit bout prezidant, bremañ, l'anglaise, dija ur bern traoù. Krogore hor penn-se, Ilabour, Kelenour, e, en arzeu-kêr e Royan, neuze n'en doa ket chok amzer, euh, get Pierre Bugel, e Odger, euh, get ivez ba, euh, traoù de skriv, en doa oan skriv, le eur ivez. Memes tra, mais bon, kemeret en deus euh, ur post, e-pad ur blez pe ziv, juste aveit lakaat un traoù de, de vont en-dro goude. Perak en deus beuillon un holl engouech da veze, perak en deus beuillon un holl poch da veze, rak eo oe ivez unan hag ur re ne veze tchod tamallet nitra goude ar brezel. Euh, L'Angleiz a oe er-maez ag ur c'hudennaü politikel, ha ne tcheu beu a-benn ar fin, p'o doe nitra de rebech dezhoñ goude ar brezel, ha eo oe un tamm 'ba unan hag un emsav unan hag a bed ur brehoneg hag e c'helle ba diskoueañ e c'helle marse adlañs al traoù hep kudenn eurbet rak gouiet e ouiomp eljust kudennoù get Roparsemon Roparsemon oe un hini pouezusañ e ar bed ur brehoneg en amzer-se get pouez Gwalarn eljust Neuze, bah, l'angleiz zo un tamm an hini, euh, à l'angleiz, n'eo ket chomet e po bernitra, da skouer, euh, un deus, euh, la, un deus difennet Roparsemon euh, avait dit brosez, da skouer, de la rede, un deus kemeret perz ivez, mes dre ma no initra, bah, Elson eo ma bep prezidant kalkeltiek reon un tamm er memes tra. Kemeret en deus euh, ur post-se, euh, peuvent sellet par l'IRIE, yon lar, euh, bon, me zo adu, mais a va dur pranta de chen, quoi. Krograd ober kalzadrev a on meus me ivez ober trevaral, a rede kaout tud aral avec Chemer ur post-se. Komzet 'vo diwar-benn alors ur balb ivez krouer ur balb setu ar per pouezusañ en deus graet Yoñ goude ar brezel euh, aveit adlañsagn euh, tout ur per a zo euh, liammet get euh, penaos un embann e brezhoneg. a-du 'vo goude ivez un nebeud leverioù a zo bet embannet. Pal ur bal be oe penchetan nouechet embann dreret, me zo bet ur seurt kobrer a-benn ar fin, de lavaret lakaat leverioù de vont e pep ti, leverioù brezhonek de vout dueret, mes bon, kudennoù argant, bout zo atav hini un dek kudennoù argant gant un ti-embann e, e, e brezhoneg, neuze gant un tier-embann e brezhoneg. Euh, mes tu yon doe c'hoant ivez lañsal un traoù a veil de lakaat leverioù brezhonek de vout bieu ivez. Alors, ainsi, on va regarder. Yeah, je tue. Point 2, une étlo logour et bro surur. Alors, un etnologour, une dame lec'hel, hein, un ethnologue lokal e vez lâret, da lâret eo. Un tamm penaos euh, n'eo ket unan en deus merket euh, bet euh, penaos euh, un enklask, un enklask àr an dachenn, ha ne oar bout zo traoù dedennus-tre, interesant-tre, bar hiziv e-lev. Ha dedennet e oe gant ur paer a oe bet savet, a oe bet penaos kentoc'h e veze e veze lâret, e veze kanet gant an dud tro-dro dezhoñ e Bro-Sur-Ur. Aveit a rae ne ouiont ket marse, Sur-Ur zo e-tal Duined, etre Duined ha Gourenez-Ruis hein, e bar e Dorieu, Gourenez-Ruis ma faotr a dorr. Dastumet en deus sonennoù deuet-tañ. Ur bern sonennoù div div ganaouenn ha tri-ugent en deus eñ dastumet. Ur paer nezo fall. Kaset en deus he zastumadenn Edouard Gilouard a-welz e oe unan anavet yoñ aveit dastumm kanaouenn Hag Edward Gilloire en deus kaset en-dro labour savet gant l'angleiz e mil nav c'hant unnek ha tri-ugent, en ur lâret Ouais, ne fall, bout zo traoù peus kavet a zo dedennus, bout zo traoù anavet, mes traoù dedennus, traoù dianavet. Neuze eo c'hailler gant un holl ganaouennoù-se a vez kavet en dielaou ivez. Ba, e-keñver ar c'hanaouennoù-se, un tamm zo ur re a zo bet dastumet ivez get ur mision a zo bet e mil nav c'hant nav ha tregont. mision savet get Claudie Marcel-Dubois, Frañsez Falrin ha Janine Auboyer o doe kroget ul labour ha n'o deus cheud bet amzer achiv rak ur brezel zo deuet goude. Ha Yon zo bet unan pouezus-tre 'bar ar mision-se. Euh, redek gouiet en amzer-se, mil nav c'hant nav ha tregont, en emsav get Breizh Atav ha tout, oe euh, pouezus e Breizh, oe poutouet ur bern tud liammet get an, get an emsav-se en amzer-se. Adieu la trizaine Oc'hpenn-se, kaset get Pariz, get un ATP, get ur mirdi art et tradition populaire e Pariz. Eus etud julet get un holl, el trev, pa tenter wiañ da lêrañ deomp tout hon trev, ur c'hanaouenner ha tout. Ha Langleiz a voe unan hag a reol a rae, met deit mar plij, bout zo teñzorieu de, de Warantine, de penaos de de il y a de, de Warantine, il y a de enfin de je travar adut avec coulen que de nol euh, peut traver corned à man peut traver larred du man da skouer avec brossurure de ce caladra à de me change studi aden a vo a vehe possible gober do nor e get ar per mes greit diarben ar per en deus dastumet e brossurure avec an awit duelor pa penaos e veze konzet du ze peut traveuse larred get un dut Se, ha graet en deus un dastumadenn arall hiniennel e mil nav c'hant unnek ha tri-ugent, ha lakaat en deus tout an traoù-se en Urc'haier. Uh, Oc'hpenn-se eo en deus skrivet ur pennad bar Breizh, uh, ur gelaouenn Breizh, ur journal Breizh, uh, e mil nav c'hant nav ha tregont, en ur lâret labour ur mission folklorel uh, hebrer. Ha, ha skrivet en deus, ça va être lâret, bah, chutu, rede didgemer an dud-se, rak gober a ront ul labour ul labour mat avedomp. Avec Guarantain. Euh, Dastumet en deus ivez Conta des Neuves. Conta des Neuves gant un den, un den dre vras, Julien Lodeo, e oe ur paotr a surur, e roz, ha kavet ve ur piomzek euh, penaos, euh, un dek bennak, un dek, dek kontaten bennak, dastumet euh, gant l'angleiz. Ar c'hontadennoù-se a zo pouezus ivez rak adimplijet en deus Langleiz aveit embann bar kronikennoù kelaouennoù zo embann adkavet eo bet ur, euh, ur gronikenn bar ur gelaouenn ur Vretoned dre ur bed, oui, ur, ur gelaouenn liammet, liammet get Breizh nevez, hag kavet e vez a bar euh, penaos ur gronikenn vihan, ur seurt kontadennig, quoi. Hag eben fin, ur gontadenn-se a zo tennet hag ur gontadenn en doe yon dastumet gant Julien Lodeo. Ha sinet en deus, chetu lezan, wetchet an avet geton, sinet en deus gant lezan Job Latira. Ze marwelet, marwelet un debennak bar ur gelaouen gour euh, skrivet Job Latira sur a oar e l'angleiz. Larretain mar gavet un dra bennak hor penn, rak m'en zo dedennet, eljust. Uh, ha klasket uh, dastumet en deus ivez geriaoueg, tivinañ delaou, troieu lar, yeradur. Da skouer amañ, diubajenn am eus kemeret, me imeskur bern pas Genève aral, uh, troieneu, un locution vantez, surur a glei avec Juliette, euh, da skouer, euh, euh, me songe mi glev, je crois entendre que j'entends. A, skri, a ne skrivet e KLT, ne skrive chat e Junedeg, skriveure un tamm el ur per veze klevet gantañ. Ur per a zo dedennus-tre. Ragelson emañ posubl goujelet un tamm, ha penaos veze lâret un traoù. Ureriaoueg en deus savet Ureriaoueg aber surur, alors, vous ur golonnen surur, S, V, Junedeg, KLT ha galleg. Ha deuet e vez neuze ba, surur zo ba penaos gleuvañ an traoù, junedeg penaos e vez skrivet e junedeg e KLT hag e, e galleg. Un traoù-se a zo a vo lakaet ivez bar, bar un dezenn, zo bar un dezenn ivez. Hop, tremen a ran. Poent-tre. Petra en deus skrivet? Un erer lannegel. Ehm, gwraet vo berr-ha-berr, ha diskoet vo deoc'h tout ur paer am eus kavet, rak bout zo traoù anavet. Dre vras e vez anavet tost tout ur paer en deus skrivet, mes kavet 'm eus traoù war penn ha n'o- hag e oe dianavet. Heu, kanaouenn-noz, heu, kroget en deus da skrivañ baronnegañ. Goude bout goude bout bet desket brezhoneg e penchetoñ e Minaouan Verr-ar-Nugent betek Aer-ar-Nugent, tro-dro krogorat eus skriv de Roparz-Semon e Ser pe Aer-ar-Nugent, get ur brezhoneg a yon la digare aveit ur farieu, Roparz-Semon, Rutsheubil ha tout. Loezerieu respont dehoñ e galleg, ha l'angleiz lar me mar plij skrivet e Gwenedeg, rak ran 'm eus deskagn ivez ur skritur Gwenedeg neuze kroget en deus da skriv baronegaeu. kanevenoz e min a ran da vatregon. Gedur baronek a vez kavet bar kanevenoz a zo bet lakaet bar gwalarn irouk e min a ran tregont. Un dra-se zo pouezus rak skrivet en doe dija kanevenoz e min a ran na war nutjen. Kaset en deus tout an trev de Roparsemant. Ha Roparsemant deus lâret, bah ya, dedennus. Bon, bout zo un nebeud trev de adwelet e-keñver a-fet brezhoneg, mais bout zo trev dedennus. Ha neuze, difariet eo bet gant Roparsemant. Meur a wer euh, l'angleiz a oa bet euh, c'houlenne soñj pe Roparz Hemon pe Youn Drezen tud ampart a hor brehoneg aveit kaout o soñj loezerioù ivez un abad Tangi, un abad a Vro-Dunet, aveit bout difariet. Rak yoñ ouie mat ne oe tcheud ampart ar brehoneg, rak deskeudenn oe ba, pa oe yoñ gour. Neuze setu un drabanag dedennus da ouiat. Bleuniav nevez zo ur baroneg arall. Inizi ur yaouankiz em eus bet diazamant da gavout rak un engravadenn a vez kavet, un engravadenn a zo a-zev, a zo engravadenn a voe sañset bout gant inizi ur yaouankiz, a vez kavet àr lec'hienn Mirdi Brec'h e Roeon. Hag inizi ar yaouankiz, a-benn ar fin, zo un drabanag a voe dianavet penn-da-benn. un engravadenn a zo liammet gant ur baroneg. Ur baroneg a zo bet embannet bar la revue Synthèse, revue destinée au corps médical. Uh, ne vez kavet neplec'h, uh, meus, meus furchet furchet, ha kavet eus a-benn ar fin une dastumadenn glouk er BNF, euh, Française Mitterrand, neuze, e Paris. Hag euh, ya, a bar un niverenn e mil nav c'hant ver a tregont, e ma bet embannet bar un niverenn un tam euh, euh, euh troet or brer un niverenn de tem brer dre vras, hag euh, zo ur baronek savet get euh, l'angleiz. A bemde un yol, bemde un yol zur baronek met centor Ur ganaouenn, ur sonenn a zo bet savet el himn Caerhave, a vez kavet bara liamm. Perioù-c'hoari Un divzremm, un divzremm, Koroll ar marv hag ar vuhez, Sulfaj ur gelted, setu an tri a zo bet embannet. Hag unan a zo chomet diembann betek bremañ, a vo sur a-walc'h embannet a-benn nebeut, gant hor yer ivez, hag a ra ul labour abaoe nebeut bleadeù aveit labourioù, aveit embann labourioù Langleiz. Un tamm all a zo ur perwari un tamm ispisial, ur perwari divyec'hek, e brezhoneg hag e galleg. Uh, e-men e vez deuet ur vamm ha ni deus cheut treuzkaset ur brezhoneg d'un daou bugel. Ha tamal o devez geti, tamal o devez get unan gant ur paotr, non pas bout desket dezhoñ ar brezhoneg, hag ur verr en tu kontrel, hi c'hoant he deus mont kuit hag un ti aveit euh, ober euh, treubar all e galleg ha tout neuze une urperwari dedennus a-walc'h aveit an amzer-se. Danevelav kontat enav, ve kavet bar diunam arvor euh, kenet euh, ur vretoned dre ur bed neuze ur c'houfr ve kavet bar diunam ur wir yaouankiz ivez Deuet e vez e mil nav c'hant daou ha tregont da lâret eo ur c'houfr a zo bet embannet ar memes ble a reiñ de kanañ en noz. Loeizeria e oa un tamm bon. Ma deu skrivañ evit Gwalarn, mes ma devez ivez skrivañ evit Diunam, quoi. Hein? Setu. pas gwalarn hepken. Neuze stuper rek e vez kavet ivez. Ur fouet de Diomen evit ar vour, Jobig a gigar, uh, butun ar merc'hiet. Butun ar merc'hiet eus zo urgontaden da skouer, ve adkavet bar ur per en de sion dastumet, que de Julien Lodeo. Une ardot skrid arzel, inel inenev, anavet, euh, anavet tre, sur avoir e lever tchetan boudem, boudem bornet e peur une van. e mil nav c'hant deu ha daou-ugent. Ine Lineneu a zo ur seurt ovni bar bed ar brezhoneg, det be skrivet nitra, e kaver an dra-se, net du lever teknik, net du lever euh, lanneger, ul lever get soñjev un arzour. Setu e brezhoneg. Kronikenn-eu Lannegel aveit ur seraouell a zo bet embannet nevez zo. Hein. Euh, Yon Dwi-Hwan embann euh, ur gronikenn-eu en deus soñj skrivet aveit La Bretagne, ur gelaouenn voe renet gant Yann Fouéré e, etre 1901 ha daouigen ha 1900 Piara ha daouigen. Euh, Ronikenn-eu-se voe anvet e penn ar seiz avel, gant ur Z, ha goude pa en debeut euh, lakaat ur peurunvan, neuze, euh, pa en debeut labouret get ur peurunvan, euh, kroget o deus e min a ront dub a deuvijen de lakaat a chanchet en deus un engravad, euh, penaos un dresadenn, ur serr a vel neuze get ZH. Roman tav ivez, Enez ur Rod, roman tcheutansk en faltazi. Alors, avec tud zo netchadur roman, avec, avec tud aral romanais, dipand a ra. Euh, Aveidain est une, une arnotskrid ivez a ben ar fin. Alors, muioc'h avec une arnotskrid, euh, il y a une arnotskrid avec tamm mal, pe avec lâret ils sont, je dis ar ben ur skiant, ur seurt euh, ur seurt diskouezva, diskouezet vegetoñ ur bed, ur bed iskiz, iskiz-kenañ, hag, hag penaos, a-benn ar fin, ur seurt pretekst aveit lâret diwallamm get ur skiant, nopas mont rebell. Tristan hag Izold, ala, euh, un dra bennak a zo dedennus. Euh, adal euh, goude ar brezel, neuze, rak Enez ur Rod a oe sañs bout euh, embannet e-pad ar brezel, met kudennoù bombez ha degav ha tout, Enez ur Rod euh, en deus kemeret euh, un tamm dale. Euh, Tristan hag Izold zo ur prantad, he men l'angleiz, en deus bet oant de lakaat d'an e brec'h Da lâret eo tout ar perzh eo lâret e vez La Matière de Bretagne peotramant da lâret eo tout ar perzh zo liammet gant ar Roue Arzhur, mojennoù kour Brec'h, da lakaat d'an e Brec'h e brezhoneg aveit ar vrezhonegerion, ar paeron which be great betak, betak, an amzer, betak bremañ. Stumm perak en deus Young kroget En ur ober enklasker n'en deus skrivet yon el-se, Tristan hag Izold yon zo de glar bar Bedier hag ivez yon zo de glar bar Dornskrider evit ainsi comprendre petra eo un istouer ha sevel a-benn ar fin un istouer ur lokan posupl. Memes tra evit roman ur Roue Arzur, n'en deus chebeut euh, amzer aveit ober un ol euh, levren, savet en deus namet an itxotan, irok mervel e min a rand piemzek a tri ugent, euh, roman ur zo Arzur, memes tra. memestra da lavaret eo lakaat danebrer de vout e brehoneg, ivez aveit ar vrehonegerion. Un dra bennak zo da lavaret e-keñver uh, aveit achiv gant al lanneger, e-keñver un droidiger. Rak enez ur rod a zo bet troet e galleg, ha roman ur Werzur a zo bet skrivet e galleg de Djotan. Uh, enez ur rod a zo bet skrivet e brehoneg de Djotan, ha goude-se ma bet skrivet e galleg. Roman ur Werzur ur c'hontrel a zo bet. Penaos gouiet? Penaos bout sur hag an dra-se? Rak b- m eus lennet da skouer bar euh, Favro. Euh, Favro euh, en deus kavet bar euh, Younolier ivez. Ba, marse euh, l'angleiz en deus skrivet en ez ur rod euh, e galleg e-raok. Mes pe vez mer- pe vez merchet un teknik, euh, teknik troagn. Euh, en ez ur rod. pe vez me meus lennet un daou àr un dro, ha pe vez keñveriet bout zo kalz muioc'h a munudaoù bar an hini e galleg. Aveit romant ur Werzhur eo ur c'hontril bout zo muioc'h a munudaoù bar romant ur Werzhur e brezhoneg. Deullarut eo kroget en deus da skrivañ Enez-ar-Rod e brezhoneg da joutañ hag p'en deus kemeret en-dro aveit lakaat e galleg ba en deus lakaet munud-daou war penn. Romant ur werzhur, ur c'hontrel. Skrivet en deus e galleg aveit lakaat goude e brezhoneg gant muioc'h a draoù. de l'ardi, bon, maman, gellet a ran marse lakaat un tamm muioc'h a dra evit displegañ gwelloc'h. Ur per a zo dedennus, rak nitchet ur memes tra a-benn ar fin a velenet, e nez ur rod e bronneg pe e galleg, hag ur romant ur Werzhur ivez. Bremañ, get tamm deueañ, unvan he dije ar yer skrivet. Un tamm-se a zo tamm brasañ ma zezenn. Euh, ne zisplegañcho tout war bredegenn eljust, euh, mes euh, bout zo añs añs eo demeus ober un ur simplañ posubl, euh, bar milendall a zo istouer ur peurunvan. Heu, petra zo bet he roll? Alors de tout temps emañ ret kompren petra oe un orin eu. Get petra, perak omp-ni arrivet get ur peurunvan? Me 'm eus graet ur brastres simplet, kalz. Djenedeg Kerne, neuze Djened Kerne Leon Treger. E min e penn-teu-tañ un ugentvet kantved bout 'oe daou skritur a oe bet savet. Ur dunedeg standard ket Gilvik Le Goff ket neuze la gram, euh, neuze ur yeradur, ur iriaoueg, pouelladennoù, euh, savet get Gilvik Le Goff, euh, hag ur c'haelted entural savet get Erno Avalet. get ar skritur unvan e veze lâret. ur pezh a zo dedennus e adal ur prantad-se, adal mil nav c'hant sec'h, e ma be skrivet, deuet e vez e eus tud o deus oan dija lakaat ur skritur hepken. En dra-se e vez kavet e pencheton tout get Pêr Urgo, Pierre Le Goff, en deus skrivet de, bar la revue morbihannaise Lettre à tal dire. A yon skriva bar, ba, ma de vez durée, il peut savet ur hier ou d'or outu, mais mat vez lakaat ur piar assemblés. Avec ma vez possible kaout ur skritur heptien. An neuze, adal ar pantadze, betak mil nav c'hant unan a deu ugent ur bern treu a zo tremenet. Da skouer, avec Gilvik, er ble a deu ugent, euh, yon deus labouret get Erno a Vallée, drelier avec larut. Alors, atav ve kavet ar memeus kudenn, ya, mais c'est skrabash Aveit dom genedourion, netu, netu mat. Euh, mat e vez gouarn just un hache hepken, quoi. Hag euh, Erno Vallée, bah non, c'est skrabach, zo ma tu tre vras ur gudenn benañ e vez kavet. Um, hag e blead au tregon, alors savet e bed un académie er brehoneg, ur breuriez veur brehoneg, vel me vel avet, l'Académie bretonne, hag un drabennak zo mat de ouiet, Gilvik, neuze Vikel Bras, eskopti Duined, e oe eil prezidant un akademier-se, Ital Erno. Ha etre Erno hag Ilvik e eus bet darempred ur mad, hag anseet o deus ober treu. Ur gudenner bleadav tregont, Erno grogad vout kour, fin ar bleadav tregont, kudenn avieret, Gilvik varv e mil nav c'hant tregont. hag ur bruiezveur a brezhoneg hep Gilvik, hep Erno, hep, hep Vallée goude. Bon, votre mui, quoi. Tetu mui, a-benn ar fin, ur bruiezveur oe just get un nebeud tud. A l'angleiz, bar an isturzhe, petra en des graet l'angleiz, ba just a-war du lam-se. De dut en tout, rede kompren, abegav ul labour, labour l'angleiz. Perak en deus labouret l'angleiz avein ma vehe euh, un, un anneut, Ur skriturien. Deuet eo tout e eus ur brezhoneg er skol. Ar brezhoneg er skol a oe bet savet get euh, penaos Yann Fouéré e mil nav c'hant piar ha tregont hag Erer Yann Sohier hein, get ar fals e oe euh, labour ur brezhoneg er skol e oe lakaat Ur c'hêriañ de Votagnes aveit ur brezhoneg. Ur seurt labour euh, penaos euh, lobbying aveit ar fin. Da lâret eo mont da welet an dud, lâret ret eo Votagnes aveit aveit aveit lâret orui a-du aveit ur brezhoneg. Ha tamm-ha-tamm, un holl barreziañ voté tamm-ha-tamm aveit lâret, euh, alors lâret ivez, un vote en faveur de la langue bretonne. Langleiz a grog abar adal mil nav c'hant pemp ha tregont ha on a ra ur bern traoù e Bro-Gened. Lakaat a ra un nebeud kumuniañ de Votagn. Meus lakaet ul listennad aze. dre vras tro-dro Gourenez-Ruiz. Añsiad en deus ivez alors n'en deus ket añsiad e Duned. E Duned n'emañ nemet votet. Da skouer ne vez ket kavet Sarav abar. Sarah n'en deus cheu votet. Ne oe a-du aveit votail. Euh, me yon zo eit beta kodan ivez, neuze d'or tu en Oriant, ploue, aveit lakaat de votail. Kavet ve lier bariziel ar per lardiom en deus greit aveit ma ve. Lakaat en deus ive de votail, yon oe abar jeu de votail kuzul departamant ar Morbihan. Euh, ha neuze lakaat en deus en du de votail ivez aveit lakaat aveit ma ve adu an departamant aveit ar brehoneg. setu un abeg da joutañ ar brezhoneg er skol. lakaat ar brezhoneg er skol, da lâret eo en amzer-se kavet vez kalz war un dielloù kudenn ar skritur. Setu ni zo war ur prantad nevez, deuet vo se goude, met get ur front populaire zo bremañ za arriv get ur galloud ha ur reform arriva ivez, nebeut reformeù hag marse Ar prantad a zo dezhi daveit lakaat ar brezhoneg da vout kelennet er skoliad. Mes un abeg arall eus zo. Hag un abeg arall-se a zo pouezus, ha pouezus e-keñver euh, euh, dibunadur un traoù goude. Diskoueadeg hollvedel Pariz e mil nav c'hant zer ha tregont. An diskouadeg-se a oe gant un tem arsav ha teknika gouestlet d'ur vuhez modern pe ar e teknik aplike à la vie moderne. Euh, an diskouadeg-se a zo bet pouezus, perak? L'anglais zo bet ezel hag ur poellgor rannvroel e mil nav c'hant pemp ha tregont. Yoñ zo bet lakaet e abar an arz relijiel. Tout ar perzh zo liammet gant an arz relijiel. Mes get ar brezhoneg er skol, get labour ar brezhoneg er skol, ar brezhoneg a arriv en tabutal. Hag tamm-ha-tamm e arriv ur raktres, ur sal-klas savet get ur seizh breur a leurieu hag enteneu aveit deskagn ur yer a-dreist-holl. Ur paer a oe sañset bout lakaet, me e leno, savet get Yann Sohier. Fiskal, mat-tre. met peseurt skritur implij? Peseurt skritur lakaat? Ni zo amañ e mil nav c'hant ver-ha-tregont, etre mil nav c'hant ver-ha-tregont hag un diskouezadeg ar re buan, e mil nav c'hant ser-ha-tregont. petra gober, petra gober. Orpen-se, el memes lakaet, e min a roant ver atregont ur galloud zo gant ur front populaire a ur reform hag un deskadur er stad zo lakaet ivez euh, gant Jean Zay. Hag euh, XL, l'anglais, l'art de Yann Fouéré, euh, il s'agit de prouver pour 37 que la langue bretonne peut s'enseigner. Hag un drabenac zo ata ur gudenn benan a zo Peseurt skritur, a-benn ar fin rak en dra-se, zo bet rebechet, euh, neuze peseurt skritur lakaat Ur gudenn, ur gudenn zo euh, tam-ha-tam, euh, dre ma vez graet forcing un tam, euh, bar, bar euh, penaos euh, ur journal, bar Ouest Éclair, vez, vez lâret get ur vreunegeurion euh, ret eo ober un dra bennak avec un, un diskouez adek. Euh, un hini e oe i penn euh, penaos ur poellgor rannvroel ul lar, bon, ya, ok, en si rank ober ur perhelan, mais Paris n'e data wadu. Hag tam-ha-tam, euh, euh, em euh, penaos romite ur poellgor meur e Paris, ul lak l'angleiz un tam a goste, je le devais l'angleiz ne teu mui kelaouet, ne vet laret de on an traoù. Ha neuze tam-ha-tam, hor penze, ur raktres-se, raktres ur sal-klas, à tout, Banetjeu Bartem, un diskouerdeg, Revez Poellgor-Meur, diskouerdeg Pariz. Ha l'angleiz a zo kaset er-maez tamm-ha-tamm, ne chom mui ket laouen. Hag unan bennak a gemer plas l'angleiz memes ha Yon Larbon. Roagn-Oran 'm eus zilez, lâret a ra un dra-se. hag un dra-se zo ur seurt un dra bennak pouezus rak Yon e le posubl vez bet de on lâret, bon ok, lochkam ur brezhoneg ital, chom a ran gant un arz relijiel. Met dre ma veze lakaet ur brezhoneg eil, el, el un dra bennak, no which a-benn ar fin, ur pep pouezusañ, euh, Yon deus lâret, bah, ok, peu want, mont ur rant huit. Ha Yon oe yaouank d'an amzer-se, hag un arzour, un arzour yaouank ivez. Neuze, euh, lochket en deus un dra-se a-gostez. Dieullamp neuze petra zo tremenet etre mil nav c'hant eur ha tregont ha mil nav c'hant er ha tregont. Gounag un emglev, hein, ur spi eus zo, hmm, perak, rak, un emvod e Juned d'un uezek a vizesht mil nav c'hant eur ha tregont, bar an emvod-se e vez kavet Langleiz, Loeiz Erieu, Roparz Hemon hag ar foto tennet get Raymond Delaporte, Française de Beauvais, lion met get Breiz Atao, der journal Breiz Atao. Chetu loezerieu a Roparsemon en dev assemblée saveit un emvod aveit komz diarbenn ur skritur. Chetu un drabennac euh, dreist ordinal en amzer-se. En ur, ur, ur poltred zo bet tennet e, e, e duinet. Euh, e-pad an emvod-se emañ bet lakaet an holl da vout a-du aveit klask lakaat urzhskritur hepken aveit brer-ha-berr. Al Langlais a zo bet euh, anvet El Secretour. Un emv- alors, etre an emvod-se, euh, goude- juste goude an emvod-se, ur bernlierev zo bet etre

d'ur serr a viz Gwil Mitchell mil nav c'hant ver ha tregont, lakaat ur venedourion da vout a-du get an dra-se, aveit goude-se votañ a-benn ar fin ober ul labour un tamm ital, aveit goude-se votañ get un holl ha lâret ma setu ni zo a-du get penaos ur skritur nevez. Raymond, penaos Roparz Semon a ra kinnigañ un tamm iskis. kinnigañ iskis-tre gant da skouer X, lec'h ma vez lâret Z gant un daou, CCD e fin geriañ zo, memes ur chiffre serr, aveilh de pas ur ZH, ne faut tach dehon kaout ur ZH. Z get un tok, perek pas, ur Z get un tok oe da skouer Gilvik, Augustin Gilvik oe ivez plijet get ur Z get un tok. Euh, mais ZH, euh, non, avec droit partiellement no mat, perek pas, bon, bah, laka de ur chiffre serre. Kinige viskiz une tam. Ah, mais l'anglais, the general travel serious, et là, non, bah, Center Andras, ok. Ah, Ben Orphin, Guarna de V, Re, Asantet e vez ur c'heuañ gant ur venedourion, un dra bennak dreistordinal ivez amañ, hag ur sedaj, un dra nemeti a-benn ar fin et je peux gouarnet gant euh, gant kinnig we bet savet gant Roparsemon, ha Roparsemon we chantor a-du gant Z, gant un tok, et ur ZH. Ur venedourion eus lâret, ba, kaout a reomp je lor chom gant ur ZH ha pas ur Z. Euh, Setu ur re e deuet eur ul listenn euh, re oe bar an emvod-se, un tud meur euh, brodunet. Goude an emvod-se, rede ober, rede tolpain tout an dut. Rede tolpain tout an dut. Petra ober ulier, avec goulenn gant an dut, ou sonj, marse o deus treud e ginik, Ha setu euh, un diell tioutañ skrivet get euh, ur ZH el ul lierenn nevez. Ur ZH e voe bet implijet dija e naontekvet kantved, kavet vez bar euh, mar ne fariañ le gonideg, euh, aveit euh, tout ur per a zo dehon, dehi, dezi, dezañ, euh, skrivet e vez ZH. Euh, non, ne le gonideg. Euh, ur bibl a voe bet troet, ur bibl protestant a voe bet troet, hag implij ver zedach. Mes amañ, skritur KLTG, emglev brezhonegerion KLTG. Je le devais un W a zo bet skrivet. Hag ur père, ur père a zo bet diestre, un DLC a zo kaoz a-fed doare ofisiel hag distruj an emglev-se a-benn ar fin. sur a-walc'h en deus savet Langleiz heni unan, un, un DLC. rak kavet e vez faria ba bar, penaos un, un, un divizav a zo bet kemeret gant ur wenedourion hag Roparz Hemon n'int ket atav sklaer. Hag oc'hpenn-se, un dra bennak a zo dedennus da welet abarc'h eus zo. lakaat a ran just. Setu. Eus zo amañ, penaos ez eo bet savet emglev brionegorion Kelteg, ur bajenn a-gleiz en eil rann bennak. Ha lâret e vez, displeget e vez, en e vod a zo bet ur wezeg a-vizesht. Ha sinet get Loeiz Herrieu, Roparz Hemon, Roparz skrivet get ZH. Redek ouiot etre ur serr a viz Here, ur serr a viz Gwyn Mitchell hag un emvod-se a zo bet. Uh, un emvod a zo bet e fin miz Kerzur hag ur paperenn-se e aveit kouviañ en dud. E fin miz Kerzur d'un er arnudjen aveit votain. Uh, ba Roparz Hemon neus lâret, ok, me ar restaurant. Just goude bout digemeret un holdre get ur venedourion, lâret a ra Fotachedain kenderc'hel, groet ul labour, mar vez mar doc'h heuliet get un holl, jell aze meulioù ivez. Petramant, chom a raint, met ne rankent mui netra. Neuze, euh, Roparsemant a zo bet skrivet gant l'angleiz, get ZH, ha neuze en dra-se, l'agroparsemant da vo din tam, setu, kounnaret ivez. Ha neuze, bout zo ver pajennat, digare, rak meus dije meret unan bennak, chutu wer pajennat, i komz diarbenn kinnigav un emglev KLTG neuze. Hag, a-benn ar fin, un emglev a zo digemeret. votet e vez. Euh, Boudouetud e voe un tamm euh, yen, da skouer Marit Gourlaouen e voe ivez kenlabourat get Gwalarn, ha je leur ra Roparsimon y 28 ne comprenat-tu perak, mais l'anglais il a Joe, pouezus-se, deit mar plij, euh, pouezus-se kaout un nol, a bar an emvod-se. Neuze, eus la gad ur vodadek euh, gozet parfait, quoi, rak un den e vank. Roparsimon. Goude un emvod-se a zo bet en ostaliri Terminus en Oriant, ba e min a oan serr-ha-tregont euh, bah gortozet vez euh, gortozet vez euh, respont euh, Roparz Hemon quoi, petra vo lavaret gantañ. Hag a-benn ar fin e vez kavet e m- ma- monsieur la lakaat un D mais miz meur pe miz imbrel Ur veenn forek get Roparz Hemon ha setu petralak. Pa voe klasket e mizech minavant ver a tregont aveit un nouspetvet duer ober emglev un doare-skrivañ e ouien mat ne vije bichen emglev ebet. Da vihanañ, el me krede de tud zo e vije. Fellout a rae daign avat gouiet ez resis petra e oe son isonj Duenediz. Kinnigaou a bep seurt, zoken kinnigaou graet ganin diagent da glask digerañ digorañ daoulagad endallet a voe asantet dezhañ an eil àr-lerc'h egile, hep damant d'ur yer wirion, ur yer viv. Amañ e vije Drobar Simon é troiñ kain penn-da-benn d'ar emglev-se ha war ur c'hinnigaou dre vras e voe kinnigaou un doaion savet. Enfin, un dra bennak un tamm. Penaos lârin-me? Ur seurt komplo marse a vez lakaet an traoù da gwehel da arrest. Gwir eo eo àr-dro Roparz-Semon rak Roparz-Semon eo etre daou soñj a-benn ar fin. Mes àr-dro Roparz-Semon bout oe Frañsez Vallée oe bah oe tomm he galon doc'h ur skritur-unvan en doe-eñ lakaet da Votagne e mil nav c'hant c'hwec'h hag ivez, n'en arall, Meven Mordiern Eue Ion, euh, a-enep, enfin, ne, avait-on ur Dunedek eue un is-rannier. Hein? Euh, Dunedek a zo un dra bennak, un nebeutoc'h, nebeut ar meus kalite aveit leonek, da skouer. Neuze, hag ur resin oe, ba tud oe, ar dro, oe tro-dro gwalarn ivez, neuze ro parsemant oe tre an daou. Laosket eo bet dre men un harniañ, un taol-avel hag e Menavant e ra tregont ur chañs da vezañ. Ha graet e vo pe ne vo Tchegreid rak, èl ma welet, e Menavant serra-tregont setu tremenadé en diskouezadeg. Neuze un traoù a grog da vout penaos skañvañ-skañvañ, da réforme a zo tremenet ivez, bon, Kendall Redvey, ancien de Kenderel, l'anglais a zo adu avec Kenderel, mais je le dora en treu ivon euh, ipepler an aze de vo de, de stag evo posubmon betek pen. Un emvod a zo graet e d'ur piam a viz me, Ar pal a zo kadarnaat, da lâret eo, dornskridañ a zo bet savet, daou lever, ur yeradur hag ur iriaoueg. Euh, me al eno ne tchou war embannet. Gortoz out ve euh, gant euh, penaos euh, Jean de la Lande, Kerlan, euh, irok embann euh, me al eno, rag euh, ba eon lar, ba ya, me zo adu aveit lakaat ur yer euh, per unvan, mais bon, euh, pegours e vo graet euh, ur skritur-se?

Ur pider-rannier a vegellot, Yann-Vari Perrot-Leon, Loeiz Herrieu-Duennet, Loeiz ar Floc'h-Treger ha Yann ar Gow, Kerne. Langleiz a zo lakaat el sekretour ha Roper Odig, teñzorour. Goude an emvod-se, Bar Gwalarn. Touiñ a ran chom feal d'un doare-skrivañ unvan diazezet gant Breuriezh Veur ar brezhoneg hag implijet gant Gwalarn. Setu petra ul lak Roparsemant asinet get euh, kenlabourion euh, neuze euh, penaos euh, Gwalarn. Setu ur per ul lak war un taol euh, bar un emglev. Kendalc'het vez an traoù, añsiet vez kenderc'hel. Mes loezerieu bremañ n'en deus chom mui c'hoant bout abar hag deuet a ra e lak penaos jeu etre an dud, e Brec'h, etre brezhonegerion. Un faotad cheu dezhoñ e vehe lakaat tud a-enep tud arall. Neuze, d'ar c'hioutañ a viz Kalagouiañ, vez graet un emvod-douar. etre Duenedourion endro, avait ainsi l'acad Duenedourion de, de la de, de, de, de ziviz un rabanak. Aveit un evod-se ve digemeret Iwan un diberder. Iwan un diberder ne oe tebe kouviet ge l'anglais irog rak klevet un doe konz oe Iwan un diberder ur paotr euh,

un deus e-pad diveuriad, euh, non, euh, penaos, un emvod en deus padet tost un dever aber, ha Iwan an Diberender en deus distrujet tout atav get a yon lar de euh, Yann Fouéré avec des paroles que tu ne pourrais même pas imaginer à tout neuze. Bon, sans te devait, oui. Rag Iwan an Diberder, ur zed get un tok, yon o gaveze, mais nul brain. Heureusement, no which peut dire mais c'est très bien. Loïs Erieu, venir veler d'un treussé, tuita de rat. a Langleiz a-benn ar fin e ziloskañ. Raymond Delaporte anse adlañsañ war River. Ah, setu Raymond Delaporte. setu e tiunain en-dro. Mes d'un tregont a viz Kerzu, achimant en emglev KLTG dibosubl de vont a-raok, lakaat de vez, neuze, achiv de vez, un achimant get an dra-se. Hag a-benn ar fin, Emglev KLTG, un drollad donkadur am eus lakaet, rak e mil nav c'hant unan ha daou-ugent, petra zo bet graet? Roparz Semon en deus adkemeret un darn vrasañ ag ar perv eo bet kinniget, aveit sinañ int devat, aveit en em lakaat a-du tud zo, enfin ur brehon- brehonegerion penaos pouezus er mare-se da gaout urzhskritur, rak er mare-se, bah, bout oe marse ivez un nor digoret aveit ma vehe penaos lakaet ar brezhoneg 'ba ar skolioù. Langleiz, alors langleiz en deus lakaet e fin mil nav c'hant er ha tregont. me zo dipitot get ur per a zo tremenet, mes euh, penaos euh, euh, digare lakaat a juste euh, euh, euh, mes euh, penaos euh, euh, marveat chemered ur gudenn-se ur werbenak a-benn ur blez, deux blez, tri blez, pemp blez, dek blez, me vo atav ital en den-se, avein ma ve unvanet ur skritur. Ur gudenn a vez kavet ivez eus zo euh, ur seurt kiproko a zo bet. Etre ur re e greude e vez bet euh, penaos euh, unanet ur yer dre vras, hag ur re lar, ben non, ur skritur, e aptien bout zo bet un dra bennak ne teu bet lakaet splann e penchetañ. Ha Roper ur mason, euh, Roper ur mason en deus, en deus laret dion un dra-se, ret eo diwall, ni zo e komz diarbenn skritur, pas diarbenn ur yer, pas diarbenn ur feson de gomz. Euh, peb unan el gouarn e feson de gomz. C'est un drasé euh, pouezus tre ivez euh, de, de comprendre. Neuze, euh, ah, digarez, meus loj ket e galleg en dra-se. L'angleiz en deus sinet, we amañ, mes net se be euh, ne wetchet abar euh, un tabutob a zo bet goude rak sinet ebet e min avran unan da dugen, ha goude-se un emvod bihanor get Loizerieu ro par semon o deus kenlabouret aveit lakaat tout ur reolenneù. L'angleiz ne wetchet abar. L'anglais zo det juste avec Sinain, bar burev La Bretagne, on labourait avec La Bretagne ivez, à, à Roparsemon, euh, euh, en des uh, en des skrivet en des laket bar un techteni uh, ne dan ur bet laouennoc'h aveit l'anglais pen debet sinet a ben ar fin ur peurunvan Ha neuze Langleiz en deus lakaet hein n'eus lor ebet enoun ennon deus d'ur paer graet tud zo nemet eh on eürus e welet e peurunvanet erfin ur brezhoneg. Aveit Klozaign, me zo bet un tamm hiroc'h, digarez, ur yer hag un arz eus zo Un daou dra un daou dra bouezusañ aveit Langleiz. Yoñ eo er-maez ag ur c'hudennaoueg politikel un dra-se e vez deuet meur a wer. Meus deuet james un dra bennak liammet gant ur perzh politikel. Pennañ e vez kavet a-benn ar fin aveit tont a-wetch politikel met eo lakaat ur brezhoneg da vout ur yer ofisiel, lakaat ur brezhoneg da vout treuzkaset. Ur soñj lakaat ur brezhoneg da vivagn a-benn ar fin. Krouañ e brezhoneg, skrivañ, roañ lannegger, danebrer d'ur vrezhonegourion. Gwarantañ ivez pinvidik geriaou ur bobl, lakaat ur skritur nevez. Un dra bennak peuvdieullet en deus soñj dastumet traoù ur bobl ha dieullet e vez lakaat ur skritur nevez da dostaat vrezhoneg ur bobl eo un dra bennak en doa Yoñ ivez c'hoant gober 'ba ar Tristan hag Izold e fin Tristan hag Izold e vez kavet ur geriaoueg. rak implijet en deus implijet en deus gerieu euh, euh, chentor euh, liammet get ur duenedek aveit lakaat ur geriel-se de vout anavet get un holl. hag ivez treuzkas ur brezhoneg evit ma viouei atav.

Trugere da vout selaouet betek ur fin.